Swyddogion enwebu yn cyflwyno rhestr plaid yn etholiad y Senedd. Fel y swyddog enwebu, mae pump pwynt allweddol y bydd angen i chi ei feddwl amdanynt wrth gwblhau'r papurau enwebu. Y peth cyntaf i'w wirio yw bod yr holl ymgeiswyr ar restr eich plaid yn gymwys i sefyll. Er mwyn gallu sefyll i gael eu hethol i'r Senedd, mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed o leiaf ac yn bodloni'r gofynion cenedligrwydd. Rhaid iddynt hefyd fod wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru. Ni all y Swyddog Canlyniadau na'r Comisiwn Etholiadol gadarnhau a yw'r ymgeiswyr ar restr eich plaid yn gymwys i sefyll. Cyfrifoldeb yr ymgeiswyr yw gwirio hynny cyn i chi gyflwyno'r papurau enwebu. Bydd angen i ymgeiswyr rhestr plaid hefyd sicrhau nad ydynt wedi gwahardd rhag sefyll. Mae rhestr o anghymwysiadau yn ein canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid. ond nid yw'r rhestr hon yn gynhwys fawr. Y ffurflenni y mae angen eu cwblhau i wneud enwebiad rhestr plaid yw, y ffurflen enwebu, mae'n rhaid i chi lenwi hon fel y swyddog enwebu a rhaid iddi gynnwys, enw llawn pob ymgeisydd ar restr eich plaid yn y drefn y maent i gael eu hethol, gallwch hefyd gynnwys uchafswm o wyth ymgeisydd ar restr y blaid. Os yw unrhyw ymgeisydd ar restr y blaid yn defnyddio'n gyffredin cyfenw neu enw cyntaf sy'n wahanol i unrhyw gyfenw neu enw cyntaf arall sydd ganddynt, neu'n defnyddio eu henwau mewn ffordd wahanol i'r rhai a roddir ar y ffurflen enwebu, yna gallant gynnwys eu henw, neu enwau, a ddefnyddir yn gyffredin, yn ogystal â'u henwau llawn. Mae'n rhaid i'r ffurflen gael ei llofnodi gennych chi neu gan rywun rydych chi wedi awdurdodi yn ysgrifenedig. Mae'n rhaid i'r ffurflen enwebu hefyd gynnwys awdurdodiad gennych chi fel swyddog enwebu i ddefnyddio naill ai enw'r blaid neu un o ddisgrifiadau cofrestredig y blaid, caniateir ychwanegu'r geiriau canlynol at y disgrifiad lle nad ydynt eisoes wedi cynnwys yn y disgrifiad. Wales, Welsh, Cymru neu Gymreig. Gall yr awdurdodiad hwn hefyd gynnwys cais am arwyddlun plaid. Y ffurflen cydsynio ag enwebiaid. Rhaid i bob ymgeisydd ar restr y blaid lenwi'r ffurflen hon a rhaid iddi gynnwys dyddiad gen i'r ymgeisydd. Cadarnhad nad ydynt wedi gwahardd rhag sefyll. Cyfeiriad o fewn yr ardal berthnasol ac enw ardal yr awdurdod lleol lle mae'r ymgeisydd wedi gofrestru. Datganiad nad ydynt yn ymgeisydd sy'n sefyll yn yr un etholaeth nac unrhyw etholaeth arall, naill ai fel unigolyn neu ar restr plaid. A. Datganiad o aelodaeth plaid, a fydd yn dangos a yw'r ymgeisydd wedi bod yn aelod o blaid wleidyddol gofrestredig wahanol yn ystod y deuddeg mis blaenorol. Mae'n rhaid i'r ffurflen hon hefyd gael ei thystio a'i llofnodi gan berson arall. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar bwy all fod yn dyst. Y ffurflen cyfeiriad cartref. Mae'n rhaid i bob ymgeisydd ar restr y blaid lenwi'r ffurflen hon hefyd sydd â dwy ran. Mae rhan un yn orfodol a rhaid iddi gynnwys enw llawn yr ymgeisydd, unrhyw enwau a ddefnyddir yn gyffredin, a'i cyfeiriad cartref yn llawn. Dim ond os nad ydyn nhw eisiau i'w cyfeiriad gael ei gyhoeddi ar y papur pleidleisio a hysbysiadau etholiadol swyddogol eraill y dylai ymgeiswyr lenwi rhan ii o'r ffurflen. Mae'r ffurflenni hyn ar gael yn ein pecyn enwebiadau. Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen enwebu a chasglu'r ffurflenni cydsynio ag enwebiad a chyfeiriad cartref ar gyfer pob ymgeisydd, bydd angen i chi sicrhau eu bod yn cael eu cyflwyno i'r Swyddog Canlyniadau cyn y dyddiad cau. Gellir cyflwyno ffurflenni'n electronig neu â llaw. Bydd angen i chi hefyd dalu blaendal i'r Swyddog Canlyniadau erbyn y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau. Y blaendal yw 500 punt ar gyfer yr ymgeisydd cyntaf ac yna 200 punt ar gyfer pob un o'r pum ymgeisydd nesaf sy'n ymddangos ar restr y blaid. Nid oes angen blaendal ar gyfer y seithfed neu'r wythfed ymgeisydd. Os na fyddwch yn talu'r blaendal erbyn yr amser hwn, yna ni all y blaid sefyll am etholiad. Byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am bryd a sut i gyflwyno'r ffurflenni a'r blaendal ar yr hysbysiad etholiad. Am ragor o wybodaeth ar gwblhau a chyflwyno'r papurau enwebu, gweler ein canllawiau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid. Dylech ddarllen yr adran Enwebiadau yn ein canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid a cheisio eich cyngor cyfreithiol eich hun lle bo'n briodol.